Үткәрелгән чаралар изге Рамазан аена багышланган, рәхим итеп карагыз, алдагы берничә минутта. Җиһанда Рамазан ае. Балаларга район башлыгы ифтары таратылды. Буа районында сигезенче республикакүләм ифтар җыелмалары өләшенде. Сугыш ветераннарын хөрмәтләү. Буа мөселманнары изге Рамазан аен актив рәвештә башлап җибәрде. Хәр мәхәллә үз тырышлыгын куйды. Рамазан аеның беренче көненнән үк яңа тезелеп килүче Сигезенче мәчет мәхәлләсе Рамазан күчтәнәче исемле акциясен башлап җибәрде. Бу акциядә хәр теләүче катнаша алды. Счетка күчкән акчага ашамлыклар алынды һәм пакетларга тутырылып, шәһәребездә яшәүче мохтаҗ гаиләләргә тапшырылды. Хаҗиләр мәчете мәхәлләсе садака ияләренә кайнар пылау таратып, ифтар кылдырды. Мәдрәсәбез коллективы, шәкертләре самоизоляциядә булу сәбәпле, шәһәребезнең сигез мәхәллә имамына корбан итләрен бүлеп биреп, аны фәкыйрьләргә өләштерде. Имамнар корбан итен ваклап, ишле балалы гаиләләргә, ялгыз әбиләргә тараттылар. Икенче май көнне Буа районы башлыгы Рәнис Рафисович Камартдинов шәхси үзеннән ифтар тараттырды. Хаҗиләр мәчете кайнар пылауны пешереп,

Дүртенче май көнне буа мөхтәсибәте шәһәр һәм авыл мәхәлләләренә сигезенче республикакүләм ифтарын таратты. Имамнар ифтар вакытына кадәр әлеге җыелмаларны мәхәлләләрендә булган аз керемле, ятим, мохтаҗ гаиләләргә өләште. Буа мөхтәсибәте шәһәр һәм авыл имамнары бу изге эшне оештырган Татарстан Республикасы мөфтиятенә, үзләренең өлешләрен керткән оешмаларга, Барча волонтерларга олы рәхмәтен җиткерә. Аллаһтан ниҗә рәхмәтләре җаусын! Тоткан уразагыз кабуллардан булсын, Ходай Тәгаләм безнең хөрмәтләрне сезне Аллаһ Тәгаләм хөрмәтләсен! Аллаһ бик зур рәхмәт сезгә дигән кебек. Исән-сау булыгыз, авырмагыз, гомерле булыгыз дигән кебек, Аллаһ көнендә дә безгә Аллаһ Тәгаләм Шушы матур Рамазан айларын каршы алабыз.
Алла Тәгалә насыйп әйтсен, бергә, бергә, бергә, бергә каршы аласы бәйләсен. Сигезенче май көнне, Бөек Җиңүнең 75 ел уңаеннан, мәчеткә йөрүче сугыш ветераннарын хөрмәтләү булды. Мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хәсәнов җитәкчелегендә сугыш ветераннары, Хәйруллин Ильяс һәм Мөлеков Котдус абыйларга мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның бүләкләре тапшырылды. Мәхәллә имамнары ветераннарга үзләренең рәхмәтләрен, җылы теләкләрен җиткерделәр. Эфирыбыз шуның белән тәмам. Студиядә сезнең белән мин Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәркайсыбыз Аллаһы Тәгаләнең саклавында, яклавында, рәхмәтендә, ризалыгында булыйк. Әссәламәгаләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ хөрмәтле дин кардәшләр!